Africa no go forget Sankara, Laila, even if them wipe him face come out from flag. Even if them bury am like thief, his spirit still dey waka. This no be ordinary gist story. Na true talk about one man wey tell France say no, one man wey ride bicycle go work while other presidents dey fly private jet, one soldier wey say make poor man no suffer again, but dem kill am, dem silence am, or so dem think, because his spirit dey move today inside one young leader, Ibrahim Traore, Burkina Faso don rise again, make we begin the journey of the red beret of the people's president, Sankara. December twenty one nineteen forty nine. for one small town wey dem dey call Yako, Upper Volta, pikin cry enter life. Thomas Isidor Noel Sankara. Im papa na ex-soldier strict like army, im mama na quiet woman wey carry prayer for head. Dem no get money. Sankara grow up with sand for leg and hunger for belle, but im eye dey shine pass im age. E dey ask questions, why our land get gold but our people dey beg? Why black man dey obey oyinbo law, that stubborn spirit na wetin push am go military school by age seventeen. Nineteen sixty six e join military academy, but Sankara no come here to just shoot gun, e come to understand how the world dey work and how Africa dey suffer am. Dem later send am go Madagascar for more training. Na there e see revolution with im two eye. E see protest, students clash, poverty, resistance. E read books wey open im brain, Frantz Fanon, Karl Marx, Kwame Nkrumah. E begin ask new question, why we no fit control our land by ourselves? Na from there Sankara vow say, I no go be slave soldier, I go fight for people. The country don scatter, corruption full everywhere, politicians dey chop money while people dey chop garri with sand. But Sankara, e no dey talk too much, e act, August four, nineteen eighty three, Early morning breeze blow for Ouagadougou, gunshot sound small small, na military coup, but no be coup to collect power, na coup to give power back to the people. Sankara enter office as head of state At just thirty three years old, young, fearless and ready to turn the whole system upside down. First thing Sankara do, e change the country name from Upper Volta wey Oyinbo give to Burkina Faso, meaning land of upright people. Im talk say make we no carry colonial name again, we get our own identity, na there many Burkinabe cry for the first time dem feel say dem belong. Sankara move fast like thunder, e cut minister salary, e ban presidential convoy, e sell government Mercedes and use bicycle, e plant over ten million trees to fight desertification, e build schools, hospitals, roads with local workers, e make vaccination free for all, within two weeks over two million children collect vaccine, na record that year. Omo dis no be normal government dis na people government. Sankara talk say no revolution without women, e ban forced marriage, e tell men say make dem wash their own clothes, e appoint many women into government more than any African leader before am, one day e even organize march say men must go market, omo Burkina Faso shake that day. For Addis Ababa nineteen eighty seven, African leaders gather, IMF people dey there, everybody dey fear. But Sankara stand up and say, If Burkina Faso alone refuse to pay debt, I go die. But if all Africa refuse, dem no fit kill all of us. E reject foreign loans. E say Africa no need handouts, we need dignity and unity. But wait, na there wahala start. Power dey sweet and people wey Sankara trust begin dey plan for back. October fifteen, nineteen eighty seven, meeting dey go on, suddenly gunshots scatter everywhere. Sankara and twelve of im men fall that day, ambushed and gunned down by im own people. Dem bury am in shallow grave, without honour. But the spirit no die, the revolution just pause. But wait. If this ghistory dey touch you small small, abeg, support the hustle. E no go take anything from you, the support link dey inside the description below just click and bless the movement because this kind African gistory you no dey see am for TV or textbook na we go talk am raw as e take happen now make we go back to Sankara spirit years pass Sankara name no dey newspaper again dem cancel am from history book but one thing dem no fit cancel Memory. Every market woman, every student, every poor man still dey whisper that name, Sankara, Sankara, Sankara. E become symbol, e become ghost, e become spirit wey dey waka for wind. Even pikin wey never born when dem kill am begin wear red beret to honour am. Because you fit kill man, but you no fit kill movement. Fast forward reach twenty twenty two, na chaos again for Burkina Faso. Insecurity don scatter the land, foreign interest dey use terrorism hold country for neck, but suddenly one young soldier rise, quiet, calm, but sharp like blade, Captain Ibrahim Traore. Just thirty four years old, younger than Sankara when him take power. October twenty twenty two, Traore stage another military takeover and the streets explode with joy. People shout Sankara don come back. Some say na reincarnation, some say na spiritual continuation. Traore begin to talk and e sound just like Sankara. E say we no go depend on foreign power again. E kick out French troops, e begin local farming campaign, e ban foreign NGOs wey dey do more harm than good. Pipo begin call am Sankara with new boots. And wen dem ask am say why him no fear western power, e just smile and say, I dey fight for my pipo and God dey. From Yako to Wagadugu, from Sankara to Traore, the footprints of courage still dey inside Burkina Faso soil. The youth dey rise, the women dey organise, the pipo dey dream again. No be say the fight don finish but the fire don start to burn again and this time dem no fit quench am. Sankara no die in vain, e voice still dey echo, e vision still dey alive inside minds of new African youth. Ibrahim Traore no be perfect but e don awaken hope. And as for you wey dey watch, if this story move your heart, subscribe to this channel Pidgin Gistory Africa, we dey bring the stories wey school no go ever teach you, history wey sweet, bitter and real. And if you wan support the hustle, just check the link inside the description. Until next time, Africa no go forget Sankara and Africa go always remember you.